א גוט מארגן רבותי וואס מאכט דער עולם און שלום עליכם צו די אלע נייע מענטשען וואס וואטשען די שיעור פאר די ערשטע מאל מסתם א יעצט וואך איין וואך אויס טאג איין טאג אויס די צוויי מאל א וואך שיעור אבער הלכות תפילה גמור הייסט שיעור אלסא נאר אין אידיש און ענגליש איז עס הלכות תפילה ווען אין שול. מיין נאמען איז יהודה ארי' שווארץ, און די גאנצע תפקיד פון די שיעור איז צו מאכן די עולם געוואר די הלכות פון תפילה, ווי אזוי א מענטש זאל זיך אויפירן אין שול, צו קומען אין צייט, נישט אויסלויפן אינמיטן, צו מיטהאלטן די מנין, נישט רעדן מיטן דאווענען, און אזוי ווייטער. ברוך השם טוט שוין די שיעור כמעט פֿיר חדשים ברוך השם wow די אייבערשטער זאל העלפן אז איך קען ווייטער צי ממשיך זיין שיעור יעדע וואך און די שיעור איז רעקארדעד פאר די זומער פאר קעמפ זמן כ'וועל זאגן לעולם אז בעזהשי ת די שיעור גייט גיין נאך גיין גיין ווייטער בעזהשי ת אין די זומער צייט אבער די סקעדזשול גיימער טוישן אביסל. סאו דעמאלט איז עס א וואטסעפפ, ענק גייען געוואר ווערן בעזהשי ת וואס קשר גייט זיין, גאוינג גייען ווייטער, און אויכעט נישט קיין צייט צו סטאפען די שיעור בכלל פארקערט מען דארף טוהן ווייטער אין די שיעור, און מענטשען דארפען טאקע וויסען וועגען די וויכטיגע נקודה. איך האף איבער זומער צו קענען עקספלעינען צו אלע פלעטפארמס די אלע שירים אויכעט נאך איין זאך פאר מ'פאנג פאנגט אן אז קרן תעוש יום טוב האלט יעצט אינמיטן מאכן די די איין מיליאן קבלה קאמפיין פאר טשענס צו געווינען איין מיליאן דאלער ביי די בית מדרש פאר מער אינפארמאציע גייט צו ktyt דאט ארג, ktyt דאט ארג איז צו פארקערן טערעס'ס יום טוב. ווייטער, מיר האט יעצט אינמיטן די ארחות יושע און ארחות תפילה, און נישט, מ'איז נישט צו ווייט אוועק פון ענדיגן די ספר און די און די ארחות תפילה נקודה, און שוין ווען מ'ענדיגט קען מען גיין צו א אנדערע ספר. מ'האלט יעצט אינמיטן ביי הלכה ל'. פי וירחם, והיא רחם יש לעמוד. ווען ס'קומט צו וירחם דארף מען שטיין, דאס איז ווען מ'טוט יענעם מ'טוט יענעם שטיק. למ א, בתחנון, מ'קומט צו תחנון, יש לישב עד והנחל לא נדע, מ'זאל דארפן זיצן ביז ס'ווערט והנחל לא נדע, כשמגיע למען תענית לעמוד, ווען מ'קומט צו מען נעשה דארף מען טאקע שטיין. למה בית? ואשב על הציון יש לישב, ווען מען קומט צו אשב על הציון דארף מען טאקע שטיין, דארף מען זיצן, דארף מען זיצן. חוץ מקושי סידור, חוץ מקושי סידור, שמהגינא על פי חזון איש למה בית, ס'איז די מנהג פונעם חזון איש צו בלייבן שטיין, כפי די רמב ם, פרק ט' מס' תפילה, ווייטער. ומה שכתוב בשיעור סימן ג' סימן קלא א, שטייט שיש למה בית תחילה, הערשאץ עיין שם, און עס איז געזאגט און געשריבן דארט אין מדרש אז אז מ'זאל דארפן שטיין באשר ולא ציון, דאס מיינט נאר די שיך ציבור, אבער אונז אנדערע מענטשן קען מען בלייבן זיצן ביז די קדיש. לנ ג, פאר אליין יש לה מועד, ווען מ'קומט צו אליין דארף מען טאקע שטיין. ווייטער נאך איינס, עס גייט געבן א גאנצע ליסט אויף פלעצער ווי מען דארף שטיין ביים דאווענען, אייל איז זיכער אין א מידה, דאס איז די פלעצער ווי מען דארף טאקע שטיין ביים דאווענען, ביי ברוך שאמר, ווען מען קומט צו ברוך שאמר דאס הייסט נאך למנצח און אין נוסח ספרד. אדער האב איך שוין מאל נאך מיט משיב די אשכנז ווייל איך דובער עד שונמע עד יהי שלום עד יהי שלום אלוקים ביטע ביטע עד יהי שלום אלוקים ביי ביי ברוך דובער אבער די מנהג ביי אונז איז עס בלייבן שטיין ביז נאך ישתבח ביז נאך ברכי ביי ישתבח איי מין ישתבח נאכן ברכי ווייטער שמונה עשרה מיט תהילות פאר מען בעט א תהילה איז פאר מען גייט צום שמונה עשרה דארף מען ווען מען הערט די ווארט תהילה איז מען קומט אן צו מען קומט אן צו תהילה איז דארף מען טאקע שטיין קדישה ברכת כהנים דאס מיינט ביי כהנים ביי שומרים סיי די כהנים סיי ווער ווער ס'הערט אויס די ברכת כהנים און ליינען אים א יעצטיגע פליעד איך שוין מציע אים איך לייג אים ספר תורה. און מען נעמט ארויס און מען לייגט מען לייגט צוריק די ספר תורה עד שתהיה במקומה ביז עס גייט צוריק צו די ריכטיגע פלאץ דאס מיינט ווען מען נעמט ארויס די ספר תורה דארף מען לאזן שטיין ביז עס קומט צו צו די מ מ און מען דארף ווען מען לייגט צוריק די ספר תורה דארף מען לאזן שטיין ביז די אור מאכט צו. מעטר ווי רחם וואס איז פריער תחם ווי מנסה מרשה איז דאך פריער אויכעט די הלל דאס מיינט די גאנצע צייט ביים הלל כח אפיים ווען מען זאגט פאר ויהי בנסוע ברכת מגן אבות ווען מען קומט פאר צו נאכט ווען מען שטייט ביי ברכת מגן אבות ויחי לי כשמחנה חודש ווען מען בענטשט ראש חודש יעדע חודש. ווידי, ווידי עס מיינט ווען מען זאגט ווידי, ווידי דאס מיינט ווען מען זאגט עס סליחות צייט און אויכעט ביי די פאסטעגען, קדוש לבנה, פסוק ווי נאר במוצאי שבת, ביי די פסוק ווי נאר במוצאי שבת דארף מען בלייבן שטיין, כז א מבואר ביים שבילי, יש אומרים זאל שטארבער זאגען, שסמיכה דינן קישיבה כל דברים, אז אן ליינער איז אויך אזוי ווי זיצען אין אלע פלעצער. קוסם אמרו דער משא אבד, בשעת קשיא יש לעמוד, בשעת קשיא זאל מען טאקע שטיין, וכל שכן בברכי קדושה, כל שכן בברכי קדושה אויכעט, כשלא אין קודש פסיח, ווען אן קודש איז אפען, נהגה לעמוד איז גענוג צו בלייבען שטיין, כפי דער משנה ברורה, שער העציון. ענדיגן דא פאר דעי שיעור, און שוין נעקסטע וואך וועט מען ממשיך זיין אינעם שיעור, אקעשנ'ס הויף. גיי יעצט צו די נעקסטע זייט פון די יעצטע מעשה, א פסח קרוין, ניגון און תפילה, כ'טייטש עס אין אידיש, פאר מער אינפארמאציע און די ביך קענסט גיין צו artscroll.com. סאו דאס הייסט אין ענגליש ליווינג די טשעלענדזש דאס לעבן איימס מיט שוועריקייטן סאו זאגט דער דער בעסער געשריבן די מאסע אז מען פארזיכטיג ארטיקולעיט צו זאגן יעדע ווארט יעדע ווארט ווי מען דארף ווי א מענטש טראכטן וואס מיינט יעדע ווארט און וואס איז די מיינונג פון יעדע ווארט סא אמאל אונז קען מען אנקומען צו צו דיפרענט טייטש און ס'דא ווערטער אפילו עס זענען ממש קארעקט, ס'קען אנקומען צו אנדערע מיינונגען וואס עס ארידזשענלי האט געזאגט האט געוואלט טון. די דבר קוים האט אים געזאגט אז די נייע מיינונגען איז אויך עקסעפטעבל פאר תפילות. מענטשן וואס וואס וואוינען דורך שוועריקייטן, אלע מיני שוועריקייטן, קען האבן גוטע גוטע אינקאורעדזשמענט פון די פאלאואינג מעשה. איך געהערט די אמעיזינג די מעשה פון רבי זלמן גרובער, די נאמען געטוישט פאר דענערי, וואס איז געווען אין ברוקלין, ס'האט זיך געצוימט צו איין וויזיט צו רבי מרדכי שוואב, ס'איז געווען פון ניינטין עלעווען צו ניינטין עיטי פאר אין מאנסי ניו יארק. רבי גרובער געוואלט פלעג פלעג פארן קיין מאנסי יעדע חאל מועד צו וויזיטן זיין רבי לעצטע יאר אין זיין לעבן ער שרייב איז געווען זייער זייער ווייעך עס איז געווען ממש זוי נישט גוט און ממש געלעגן אין בעט.

זיין שוואב משפחה האט אים גערופן זאגן אז ער זאל זיך זאל זיך זיגייטן אז זיין רבי קוקט אויס זייער זייער אנדעריש. ר' גרובער האט געדאנקט די שוואב'ס פאר די פאר די פאון קאל, זיך אנגרייט פאר זיין וויזיט בחלומות.

ס'איז אין תהלים, פרק ל', פסוק ו'. מיר זאגן די ווערטער יעדן צופרי ביים שחרית. דאס דאס וועט דען מיינען אז לעבן דו זאלסט פון פון פון פון זיין וואס די אייבערשטער'ס רצון. דער רש י עקספלעינס אז עקספלעינט אז ביי פליזן די אייבערשטער און און פארשעפן זיין גוד וויל, איינער וועט זיכער לאנגע לעבן. ר' שוואב אבער אבער יעצט די צוויי ווערטער פון תהלים צו עקספרעסן א עצה אז ער איז זוכה פלעין צו עקסעפטען זיין קדישים ווייל וואס זאל דער אייבערשטער ווילן? צו וואוינען אין דעם מאמענט. ער וויל שוין אז די ווארט חיים ברצונו דאס מיינט מיין יעצטיגע קדושה איז לעבן איז איז כפי דער אייבערשטער וויל. אנדערלי דער גרויסער צדיק וואלט געוואלט זיין א שיעור פון יום כיפור אן קיין קשיות און געפעלט. מי גייט זיך חזר'ן צו צו צו חזר'ן אריין אריין טיף אריינווייקלען אין השם'ס תורה ווייל ס'גייט נישט די אייבישטער'ס ווילן וואס ער קען נישט טוהן די זאכן עס גייען זייער סעטספייד און עקסעפטעד און עקספרעסט זיין פערסענעל צדקת דין. אדער שווער די שווערקייטן. דער שטימע שוואב איז געווען פון ניינטין אייט און ניינטין פייוו געשריבען, אמאל געהערט א זייער גוטע עקספלאנירן פון ר' יוסף ברויער, ער איז געווען פון אייטין אייטי טו טו ניינטין אייטי און ער איז געווען דער ערשטער וואס האט געמאכט די ישיבה קהלת השין אין וואשינגטאן הייטס, וועגן די צוויי פסוקים וואס קומען צוזאמען. שבסך זה רחל, זיי עפענען האנט, משביע און משביע און סובל זיין און געבן גענוג, לכל חי רצועים, פאר יעדע יעדע יעדע וואס וואס וואס לעבט. ז אין תהילים פרק ק מ ל סי' ט ז אין די נעקסטע פסוק צדיק השם בכל דרכיו בכל סוכיו מעשיו צדיק איז דער אייבערשטער אין זיינע אלע וועגן און זיין חסד אין אלע אלע זיינע מעשים אמאל א מענטש סטראגעלט צו צו קענען פארדינען א גוטע פרנסה, ער קומט צו מיר דער אייבערשטער איז נישט טוט אים נישט צו פעיר, אמאל ס'איז ס'איז אמאל העלף, געזונטהייט, קינדער און פרייליכקייט, א מענטש וויל דאך נישט אנקומען, אויב איז ער די יעצטיגע טענץ אדער טורם די עפענס א האנט, דאס איז קומט אויס נישט נישט אמת, ס'איז נישט עקוראט, אמ. זיי מיר אין קורצן אדער די סאבדזשעקט פון די נעקסטע פסוק, די אינטענס איז עס וואס עס קומט אן צו תולדות גדעון, די דאווענען און עקסעפטענס אויף אייבערשטער'ס סטריקט דזשאדזשמענט. אמאל אמאל ווען איינער קען נישט אלעס פארשטיין אויף וועגן די אייבערשטער, זיין ער קען עקספיריענסן זיין פעיט, ווייל זאגן זיי אייבערשטער איז נישט איז דא אין אלע אלע וועגען האט מרדכי געוואונט אין אין פראקטעסירען ספעשעלי איז זיין שווער פאר פאר וואכען נאך אפאר וואכען אבער זיין ברודער ר' שמעון האט זיך אויסגעלערנט צו געבען מענטשען די האופ די די די האפענונג און אמונה צו עקסעפטען צו גיין ווייטער די אייבערשטער זאל טאקע העלפען איר זאלען פרנסה גוטס נחת געזונט מזל הצלחה און אלע גוטע השפעות טובות. נאכאמאל מאכן מיט מאכן זיין מקבל נישט שרייבן ביים דאווענען זיין מקבל צו אריינקוקן אין סידור ווי בעסט מען קען נישט האבן קיין פאון מיטן דאווענען א גוטן טאג.